Yo nukpɔlawo kple nuselawo katã, mixɔ sia nu bɔkɔɔ, amenuvevetɔ ka su mía ya mía si fia nye ya bena míage ɖe mia dzi. Miawu miaƒe dziwo kple miaƒe towo na mí, ne míazɔ to Mawu ƒe gbedeasi me, ne míatsɔ dzra mía ɖokuiwo ɖo na agbexɔxɔ, nunya kple ŋusẽ nate ŋu anɔ míaƒe mɔzɔzɔ tuta dziƒo ŋuti. Le esia ta, eye míegbɔ tso míaƒe teƒeteƒewo eye míeto míaƒe ameɖiƒewo gbɔ va, eye míeto míaƒe srɔ̃ɖeƒewo gbɔ va. Dzidzɔkpɔƒewo katã wowue nu. Ke nu ka míawɔ? Ɖe míatsɔ mía ɖokuiwo tsɔ na Mawu ne wòatsɔ eƒe nya atsɔ le tsi na mí wòatsɔ eƒe nya tsɔ dzra mí ɖo, eye wòadzra mí ɖo na agbe mavɔ la. Lɔlɔ̃tɔ le míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo me. Agbe mavɔ ya ko minya míele, ya ko lala míele. Eyae Yesu tsɔ do ŋugbe na mí bena yeyina ne yeagatrɔ ava, ne yeava kplɔ mí. Eya ta gbedeasi le mía ŋu le agbemavɔti lie nye ya be Yesu gatrɔ gbɔna. Eya ko míawo míatsɔ nɔ gbeƒã ɖem, anɔ ŋku ɖom edzi na mía ŋutɔ kple miawo katã bena Yesu gatrɔ gbɔna. Eya ta fia nye ya, míaɖo zikpui da ɖe Mawu ƒe nya. Nu ka Mawu ƒe nya nye alo Mawu ƒe gbedeasi Eya ŋutie míele nuƒo ƒo ge le le fianyia. Eya ta mabia tso Osɔfo David Paosi Afari si be wòado gbe ɖa. Na Mawu, mía Fofo gã, ame si gbɔ nya tsona va nana mí, ame si gbɔ míexɔ nya le, eye míele zɔzɔm le nyaa me bena, wòana mí ŋusẽ be míate ŋu agblɔ eƒe nya, ne míafia nu tso eƒe nya ŋuti. Ame kawoe gblɔna Mawu ƒe nya? Amesiame koe tsona gblɔ nɛa? Eƒe gbɔgbɔ nedze mía dzi. Eyata Osɔfo Marcy do gbe ɖa ne nàʋu agboa na mí.
Nukpɔla wɔ ɖeka kple le eme ke míe gbe dom ɖa. Mía Mawu, míaƒe sitsoƒe, míeda akpe na wò. Míaƒe agakpe kple míaƒe dziɖula míesubɔ wo le fiẽ ya. Yes.
Elabena wò amenuveve sɔ gbɔ na mí. Mhm. Eye wò ametakpɔkpɔ kple wò amegbɔnɔnɔ wɔe bena míegakpɔtɔ le agbe. Amen.
Dzinuya hã ènye Mawu na mí. Mhm. Yi wɔe bena míezɔ le eme. Egbenye ƒe ŋkeke blaeve vɔ adrẽlia. Ya. Va kpɔ va se aɖeke medzɔ. Gbeɖe gbeɖe o.
Egbe ƒe ŋkekeawo ɖi ame aɖewo. Ya. Eye ame aɖewo hã le kɔwo dzi. Tututu. Gake míawo ya la, Le yi me ke míeku ɖe wò nya ŋu ta, èlé mí ɖe te, eye na bena agbe kple eƒe agbɔsɔsɔ su mía si la, míele akpe dam na wò. Akpe na wò le fiaɣia hã. Ke azɔ ɣeyiɣia de bena míadzro wò nya me, bena míase wò nya me. Papa, eya ta míekpe wò gbɔgbɔ kɔkɔe bena neɖiɖi ɖa mía dome le fiaɣia. Papa, Ebe míenɔ ye nya, ƒe nya la me drodro ɣe sia ɣi. Eya ta tsɛ hã míegbɔna wò nya la me dro ge. Eya ta na ŋusẽ mí bena míakɔ dro wò nya la me. Ke nyagblɔla le asiwò me. Wò gbɔgbɔ kple wò ŋusẽ nedze eya ma dzi bena wòate ŋu agblɔ wò nya. Bena ame sia ame si ke ase wò nya le fiẽ ya, Papa, agbegbɔgbɔ yeye aɖe neɖo eme. Ame sia ame si ke anɔ nane me tom

Nyemaŋlɔ mi be o. Yesu ƒe ŋugbedodoa ma. Ya. Ebe minɔ Yerusalem. Migava va se ɖe esime ke yeƒe nyaxɔɖeakɔ la va ɖo mia gbɔ.
Egblɔ bena ne gbɔgbɔ kɔkɔe la va la, mm. ebe ana mi ŋusẽ. Menye be ŋusẽ be nàtsɔ tsɔ nu aha o. Ah. Ŋusẽ be nàtsɔ ɖe gbeƒã nu. Yes.
Ŋusẽ be nàtsɔ tsɔ yɔ dɔ. Mm -hmm. Ŋusẽ be nàtsɔ tu ka. Yeah.
Ŋusẽ be nàtsɔ tsɔ gblɔ nya la. Yeah.
Eye nànye xɔla mm. na amewo. Yes. Bena nànye nyateƒetola mm. ana wò ŋusẽ ne yeah. Gbɔgbɔ Kɔkɔea va la ava na mi ŋusẽ. bena miato nyateƒe na mia nɔewo, miagblɔ nyateƒe na xexeame,
miaɖe gbeƒã vɔvɔ̃manɔmetɔe, ke miemanye alakpatɔwo o, miemanye nya akpanya agblɔ bena miadze amewo ŋu o. Miato nyateƒe na xexeame.

Ame sia amee xɔ gbeƒãɖeɖea? Egbea ɖe, leke míetsɔ gbeƒãɖeɖea tsɔ le wɔwɔm? Dɔ kawoe míetsɔ gbeƒãɖeɖea tsɔ le wɔwɔm? Ɖe míetsɔe tsɔ le xexeame ɖee ŋua? Mawu ƒe Nya. Ne Mawu ƒe Nya nye nyateƒe la, ekema ele na ame sia ame si ke anɔ dɔ wɔm kple Mawu ƒe Nya la bena wòate ŋu akpɔ ŋusẽ ɖe Nya la dzi. Ele be nàkpɔ ŋusẽ ɖe Nya la dzi.
Gbɔgbɔ kɔkɔea ana wò ŋusẽ, ado wò ŋusẽ bena nàte ŋu agblɔ Nya la kple kakaɖedzi vɔvɔ̃manɔmetɔe. Ame kawoe gbɔ na Mawu ƒe nya? Ame kawoe xɔ gbeƒãɖeɖia atsɔ yi xexea me bena wòaɖe vi na amewo? Egbea, ame sia ame, nyɔnu, ŋutsu, ebe Mawu dɔe Mawu dɔe. Mawu dɔe ya la, ekaka ɖe xexea me godoo. Ɖevi ŋutsu tso le fia ɖe yewo di. Afrika nyigbawo katã dzi. Nyagblɔɖilawo va yɔ anyigba dzi tantantantantan. Gake ne dzesi Mawu le eƒe nya me la, mele be wòawɔ nuku na wò. Elabena Mawu gblɔ nya yawo katã da ɖi be ɣeyiɣi aɖe gbɔna nenema la, nɔnɔme yawo katã woado mo ɖa. Ke nu ɖeka ko Yesu gblɔ na mí ebe, Minɔ ŋudzɔ ne miado gbe ɖa bena miemagage dze tetekpɔwo me o. Minɔ ŋudzɔ ne miado gbe ɖa bena miemagava ge dze ame vɔ̃ɖiwo si me o. Minɔ ŋudzɔ ne miado gbe ɖa bena amelélawo megava lé mi o. Ɖe míalé ŋudzɔ egbea le xexea mea? Ɖe míete ŋu lé ŋudzɔ abe Kristotɔwo ene ye ŋudzɔnɔnɔ le abe alidziblaka la, nyemeka ɖe edzi bena míanɔ ya mum tso gbedoxɔ me yi ɖe gbedoxɔ me, tso pastɔ ya gbɔ yi ɖe pastɔ ya gbɔ, tso nyagblɔɖi ya gbɔ va yi ɖe nyagblɔɖi la gbɔ, tso prɔfɛt ya gbɔ, nu vovovovovovovo. Ɖe míete ŋu le ŋgɔ abe nyateƒe Kristotɔwo he míela be le nya la me la, Mawu ƒe nya me la, ne lã vovovovovo manɔ mía lém o. Le esia ta, míaƒu du ne míage ɖe Mawu ƒe nya me, wɔamee le nye kpɔm, eye nèle míaƒe gbe sem. Míedo gbeɖoɖa mía katã le afi sia afi si ke mele, le kpuiƒe kple le gbeƒewo tsã, yevodedu ta ɖe sia ɖe. Míedo gbeɖoɖa mi. Miele mía ŋkɔ sem. tso agbe mavɔ TV eye nye ŋutɔe nye Chief Apostle Festus Kɔma Avare, studioa alo radioa ƒe eh, messenger eye magblɔ be Evinye ŋutsu Ɔsɔfo David Mawusi Afare, mi ame evea ŋkɔ se ge miegbɔna le agbe mavɔ TV le fianyea alo le zaya me. Eh, nyewo producers ŋkɔe nye The Spirit of the God Team. the spirit of the Lord's team. Yeah. Eya nye yewo hostia. Yeah. Nɔvi lɔlɔtɔ, ne míege ɖe Mawu ƒe nya me kura me yi Mawu dɔna kple eƒe nya. Edɔfo, míadze egɔme tso Yeremia ƒe agbalẽ ta bla vovo etɔ̃ axle xexeme yi etɔ̃ va de asi na bla etɔ̃ vo velia. Xexeme yi ade va de asi na bla etɔ̃ vo ve. Jeremia, Jeremia chapter 23, we are treating verse number 16 to 32. Jeremiah, the book of Jeremiah 23. We are treating verse number 16 to 32. Nu kae nye Mawu ƒe nya? Alo ame kae Mawu dɔna kple ƒe nya? Ame kawoe ɖena gbeƒã? Ame kawoe Mawu dɔ bo neɖe gbeƒã? Hmm. Ɖe ame aɖewo ŋutɔwo tsɔ gbeƒãɖeɖea da ɖe wo ɖokuiwo dzi le ɣi le gbɔgbɔ va? Míase Yehowa ƒe gbe. Ne èse le teƒea bena ye Yehowae gblɔe la, ekema nànya bena míele Yehowa ƒe gbe gbɔ, egbe, egbe tsɔ na wò le fia nye ya. Ɛhɛ.
Yeremya ƒe agbalẽ ta blaeve vɔ etɔ̃ tso xexlẽme wuiade va de asi na blatɔ̃ vɔ evelia. Nya la be, Ale Yehowa aʋakɔ gblɔ la be, Miegaɖo to nya siwo gbeƒãɖelawo le gbeƒã ɖemee na mi la o. Esia bia nɔviwò aɖe le axa wòbia se, èse nu yi Mawu le gbɔgblɔa? Yeah.
Mawu le nu ƒoƒom ɖo. Mm. Abe ye nye aʋakɔwo kplɔla, Yeah.
Yele gbɔgblɔm na wò be, Mègaɖo to nya siwo gbeƒãɖelawo le gbɔgblɔm na mi be, Ye Yehowae gblɔe, ye Yehowae gblɔe, ye Mawue gblɔe la, ebe migaɖo to o. Mawu be, Migaɖo to o. Mabia wò se nàbiam se be ɖe ekema ɖe míele Mawu ƒe lɔlɔ̃ nu oa? Egbea, Naaman meyi ɖe gbeƒãɖela gbɔ be negblɔ nya ɖi na ye azã mado o. Amegbetɔ ɖeka tana le prophet woame etɔ̃ ene dzi. Prophesy to my life. Man of God, mm. prophesy to my, my life. man of god man of god man of god ya eyɔ xexe bliboa katã me ame aɖewo bena dadi vɔ womeyɔna wo srɔ̃ le aƒe me be dadi o woyɔna wo srɔ̃ be kpɔɖawoe Gake Elam aɖe ya yɔ be Man of God alo Ɖaɖi. Ebe, Migaɖo to nya yi wole gbɔgblɔm na mi bena ye Yehowae gblɔe la, ebe migaɖo to wo o. Ɛhɛ.
Nya flum wole. O, vaa, kpɔ ɖa.
Kpɔ ale Mawu gblɔ nya dze ƒia na amegbetɔa. Ebe, kpɔ ɖa, nya flumee ame yawo le. Ya. Nya blemewo ame yawo le. Ame yawo mele nyateƒe to na mi o. Ame yiwo mele nu yi miawɔ kple nu yi miase atsi agbo la, womele gblɔ na mi o. Wobe wole mia blem. Eya ta Mawu le gbɔgblɔ na amegbetɔ bena, mègaɖo toe o. Ele wò blem. Gbedasia ɖo gbɔ o. Yeah. Wò ame ɖeka abe Kristotɔ ene. Wò ame ɖeka abe Mawu meme ene. Mm. Yehowa wò Mawu le gbɔgblɔ na bena ebe ame mawo la yeah. wole wò blem. Mm. Wole nye blem. Mm. Ta abe nye, nye megaɖo to o. Ah. Ebe wò hã megaɖo to o. Yeah. Gake woawoe míetsɔ míaƒe dzi kple luʋɔtɔ de asi na. Ame aɖewo te ŋu habɔ atɔ ade da ɖe eƒe kpɔkplɔ te. Man of God, man of God, daddy, daddy, kpe ŋkɔ vovovovovovo. Gake meyɔna ŋkɔ ya na esrɔ̃ le aƒeme o. Mete ŋu tsɔna bubu ya kɔ nana srɔ̃ ya le aƒe me o. Eya ta lɔlɔ̃tɔ, Mawu le nuƒo ƒom. Tsɔ wò to na Mawu, se Mawu ƒe gbe. Kpido. Ŋutega si gblɔm wole la nye woawo ŋutɔwo ƒe susu. Èsea?
Abe vision yiwo katã be wole kpɔkpɔ na wò la, ebe nye woawo ŋutɔwo ƒe susu.

Ẽ, menye Yehowa ye ke nu gblɔ nya aɖeke na wo o. Èkpɔ nyateƒea? Mawu ya nyateƒe ko tona. Nyateƒee nye Mawu. Eya ta ame sia ame si ke le zɔzɔ kple nyateƒe la, mm. ele zɔzɔ kpakple Mawu. Ebe menye ye ke nu gblɔ nya aɖeke na wo o. Mm. Menye ye ɖe na ɖeke fia wo o. Kpɔ ale yi nèle ɖokuiwò flum. Ye tsi zãdomadɔ ele be yele Mawu subɔ vɔ mele Mawu subɔ vɔ, ŋɔli subɔ me nèle. Elabena gbedasia botɔ le wò na la, ye Mawu ye mele gbedasia me o. Ɛ, elɔ pastɔwo kpa, eye wowu ta ɖa na wò. Ese na woƒe preaching siwo zã kpakple keli. Kaka no gbɔna be na ƒle nu ya la ele du dzi. Kaka no gbɔna be tɔ ga ya va la ele du dzi. Yehowa be yemedɔ o. Wole gbɔgblɔm edziedzi na ame siwo gbe Yehowa ƒe nya la be, mhm. Eme anyo na mi. Amewo le gbɔgblɔm na edziedzi na ame yiwo gbe Mawu ƒe nyateƒea. Mhm. God bless you. Mhm. God bless you. Yeah.
Message apete koe nye God bless you. Eme anyo na wo. Elabena egbe nyateƒea. Yeah. Enue amegbetɔ wɔna hafi Mawu yra na ame. Ya.
Agbenɔnɔ ɖe Mawu ƒe Nya nue ye nana bena Mawu yra na ame. Ele be nàtsɔ wò agbea tsɔ de Mawu ƒe Nya me. Ya. Agbea nesɔ kple Mawu ƒe Nya eye yayra ƒe mɔnu aʋu na wò. Nunyoname ƒe mɔnu aʋu na wò. Eya ta eƒe nya gblɔ bena, Ebe dze xɔlɔ̃ alo wɔ ɖeka kple Mawu. Nye ŋuwò nefa. To ɖekawɔwɔ ya me la, ebe nunyoname aɖɔ xɔ na wò ahe. Vɔ wòmenye Mawu ƒe nya ɖeka pɛ ye nàte ŋu azɔ kple nya o. Nya la bena megadzua ŋu.
Vɔ edzu namewo nu sia nu. Ɔsɔfo le gbɔgbɔ na bena eme anyo na wò. Nyateƒe to na wò lea. Nya la bena Mawu ƒe nya bena megawɔ ahasi o. Vɔ wò ahasitɔ ahasi enye etsi neku na nu na. Ɔsɔfo le gbɔgbɔ na bena eme anyo na wò. Nyateƒe to na wò lea. Mawu ɖe wògblɔna na ahasitɔ be eme anyo nɛa? Mawu ɖe wògblɔna na ahanomunɔtɔ bena eme anyo nɛa? Mawu gblɔna na na Mawu ɖe wògblɔna na fiafitɔ bena eme anyo nɛa? Mawu gblɔna na na amewula bena eme anyo nɛa? Mawu ɖe wògblɔna na ame elia fue havi bena eme anyo nɛa? Akpa ɖe gbeƒãɖela wòale wò blea, mete ŋu xlɔ̃ nu o wòagblɔ na wò bena dzu dzɔ vivivi o. Mete ŋu fia wò bena nyɔnu nɔa tsuƒe mewɔna gbolo megbeya na wò. Nya yi wòkpɔ be yeate ŋu agblɔ na wò, ye dzi adzɔ wò, ye nàƒo asikpe, eye nàko nu adzo yi aƒea. God bless you. Eme anyo na wò. Kpɔ ale yi ɔsɔfowo woble mía, kpɔ ale wogblẽ agbe dome na mía. Womete ŋu gblɔna dzimetɔtrɔ ƒe nya nana mí o. Nui míawɔ ye mea nyo na mía? Wometo ŋu gblɔnɛ na mí o. Ke boŋ ɖe woble na mí, bla na mí da ɖe bena agbe dome negblẽ na mí. Ele be ɔsɔfo negblɔ na nye fiafitɔ bena Matu dɔ fififi, matrɔ dzime to fififi gbɔ, ne eme nenyo nam, ne matrɔ zu Mawu ƒe xɔlɔ̃, ne matrɔ zu Mawu ƒe lɔlɔ̃tɔ. Gake meto ŋu kpɔ ya gblɔ nam o. Visa xɔxɔ yi ɖe Yovode la ya ko to ŋu gblɔ nam. Kpalei gbeƒãɖelawo gbla gbedome na mí amelewo le mía ɖokuiwo yɔme na mienye Kristotɔwo ɖa. Xenuyo. Eye wole gbɔgblɔm na ame siwo katã dze aglã ɖe nunye le nu siwo dze wo nu wɔm la be, Dzɔgbevɔ̃e aɖeke madzɔ ɖe mia dzi o. Ekpɔa?
Ese nya ɖa? Yehowa le gbɔgblɔ be amegbetɔ yi dzeaglã ɖe ye ŋuti. Mesubɔna yo ati kple kpe o dzea klo na. Amegbetɔe mewɔna yeƒe lɔlɔ̃nu o. Abe matrewɔwɔ nyɔnu Mekpɔ ɖesrɔ̃ ɖetugbui. Ema ɖokui na ŋutsuvi blaeve vɔ atɔ̃ xoxo, vɔ mekpɔ ɖesrɔ̃ ɖeke mekpɔ bia ta o. Gake gbeƒãɖela le gbɔgblɔ nɛ bena eme anyo nɛ. Ɖe wòle gbɔgblɔ na ame ma be netrɔ dzime loo alo nenɔ nenema ne wòatsrɔ̃. Ebe matre ewɔwɔ na srɔ̃ɖeɖe. Ɖetugbui mekpɔ ɖe srɔ̃, vɔ ema ɖokui na ɖekakpui alo ŋutsu blaeveveatɔ̃ xoxo. Kpɔ ɖa. Gake gbeƒãɖela le gbɔgblɔ nɛ bena eme anyo nɛ le wo dɔwɔnukpɔkpɔ nu. Ame dzeaglã ɖe Mawu ŋuti ya ɖe eme ate ŋu anyo nɛa? Koe le nya ma sewo le gbɔgblɔ na wò kɔa dzi le wò dzɔ bena gbeƒãɖela le ye si. Ẽ, gbeƒãɖela wònye pɛpɛa, vɔ ekplɔ yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Elabena nyateƒe aɖeke meli si ke wòate ŋu afia o, ye dzimetɔtrɔ ava na wò be nàtrɔ ɖe wò Mawu ŋuti. Yeah. Yehowa be, Nye dukɔ, mitrɔ ɖe ŋutinye, ekema nye hã matrɔ ɖe mia ŋuti, ne miɖe miaƒe nu manyomanyowo ɖa, ne miɖe miaƒe ŋunyɔnuwo ɖa. Ele na amegbetɔ be wòafia nɔvia, wòafia ɖetugbui sɔhɛ be na ele be woaɖe nu manyomanyo ɖa le woƒe mɔ me, bena eme nenyo na wo. Agbowo neʋu na wo, ŋgɔgbedede neva na wo, amegbetɔƒomea. Ne edze Yesu yome la, nu ɖekae le asiwò la nedze ŋu, srɔ̃ ɖekae le asiwò la nedze ŋu, wò ŋutsu, nyɔnu, nu ka kekeake ye nenye egbea, ye le ŋkɔnye se la, nedze ŋu. Naneke megaklẽ ŋu na wò be yeabi ŋku alo yeabi kɔ, yeakpɔ axa dzi, yeakpɔ ao. Kpɔ ŋgɔ te. Tsɔ mawuvɔvɔ̃ tsɔ kpe ɖe eŋuti nàkpɔ ale yi Mawu xɔna nana nyateƒe to la. Hiãkpela aɖe Naneke medzena dzi na o. Gake nye bena eyi Mawu le si ko la, gba ɖe gbe la, ye hã gbe ɖeka ɖe koa nui la mo sie gbea, ye hã yava kpɔ eƒe ɖe. Yewo dzi ha bena

gbugbɔ le wo yome elabena yehowa bena woatɔwo ƒe susu yiwo bu la ƒe nya gblɔm wole yemedɔ o gbeɖo gbeɖo gbeƒãɖela siawo dometɔ kae nɔ yehowa ƒe takpekpe me kpɔ be wòakpɔ nu abe gbeƒãɖela yiwo katã mikplɔ ɖo yabia mi se ɖe wo dometɔ kae yeyɔ da ɖa mm. Ye da ɖaŋu kpli wo kpɔ. Ye yewɔ naɖe kpɔ. Prɔfɛt yewo ŋutɔ ne kplɔ ɖo. Miracle men of God yewo ŋutɔ be ye kplɔ ɖo. Abe yeabia se be ɖe wo dometɔ kae ye da ɖaŋu ye yɔ da ɖe anyi da ɖaŋu kple kpɔ. Hafi wo ya ne le woyɔ be dadi. Yewo be they are the best men of God. Yeah. Ebe powerful man of God. Ye le xɔlɔwo kplɔ yi. Hmm. Ame aɖewo trɔ zu agents of this powerful men of God. Lãmewo kplɔ yi va le ƒuƒo ɖe dzo mavɔ me. Hmm. Mawu be ye medɔ o. Hmm. Yabia se be ɖe wo dometɔ kae ne kpɔ be yɔ da ɖe ye da ɖaŋu kpli hafi wɔna ɖe kpɔ ma ha. Never, ɖeka pɛ mele o, none. Ɛ. Eye woase eƒe nya. Eye nàtsɔ ɖokuiwò kɔ de asi na eƒe nya bena eƒe gbe koe ase. Yes. Wo dometɔ kae ke to ɖi se eƒe nya? Mhm. Mikpɔ Yehowa ƒe ahom ɖa. Abe, kpɔ ɖa, Mawu ƒe dziku ƒe ahom, kpɔe ɖa, egbɔna. Ya. Dɔmedzoe do yina. Dɔmedzoe, Mawu ƒe dɔmedzoe do yina ɖe gbeƒãɖela alakpatɔ yewo gbɔ. Ele dzo trom abe yali ene.
Gbeƒãɖela yawo katã le Mawu ƒe dukɔ kakam, eye wole Mawu ƒe dukɔ gblẽm, mm. eye wo hã nèkplɔ wo ɖo. Mele naɖeke, mm. mele naɖeke gɔme se mo. Woya prɔfɛt ko nye nele gbɔgbɔ. Mm, eh. Nuka ƒe prɔfɛt yiwo? Mm-hmm. Satana ƒe prɔfɛt yiwo? Belzebul ƒe prɔfetiwo. Ya. Nu ka prɔfet ko yae nye? Ʋe nu yo. Eye wòbla ame vɔ̃ɖi ƒe ta kɔtɔ kɔtɔ. Ya abe vɔ̃ɖivɔ̃ɖi ƒe gbegblẽ ele totrom le gbeƒãɖela matuanukwareyawo ebe le totrom le ƒe ta dzi kɔtɔ. elabale adzudzɔ dona le aka akadzo me wòtrona nene akakpo me ye wòtrona nene abe nenema wòle ehe yehowa ƒe dzi mafa o mhm. va se ɖe esime wòawɔ nu si wòɖo be yeawɔ wu enu vɔ keŋ hafi Ekpɔa?
Ebe Mawu ƒe dɔmedzinu mafa gbeɖe mhm. va se ɖe esime ke wòwɔ nui be yeawɔ kpa kple gbeƒãɖela vɔ̃ɖi yiwo hafi Yehowa ƒe dɔmedzi do le totrom mhm. le wo kplɔ ge ɖo be yeawɔ nu si ke yeɖo be yeawɔ kpakple wo hafi. Egbea wole dzidzɔ kpɔm mm. Woƒle ʋu gãwo. Wotu aƒe gãwo. Woɖo universitiwo ya. Wodo nu vovovowo. Wotrɔ zu xexea me ƒe gatɔwo. Gake be Yehowa ƒe dziku do gbɔna. Yehowa ƒe dziku ƒe adudɔ le tutum le woƒe ta dzi. Ɖidzo.
Emegbe la miase egɔme nyuie. That's right. Nyemedɔ gbeƒãɖela ma o. Alesia, Zi ne míawo míele nya ya gblɔ, asu be ɖewohĩ ame aɖe ƒe nue le dɔ me vɛ na mí, alo ame aɖe kpɔ kesinɔnu, eye míawo mímekpɔ o ta. Eye mímele ʋɔnudrɔ̃am aɖeke o. Mawu ƒe numegbexlẽ míele bena, Nui gbɔna dzɔdzɔ ge nye ya? Wò naneke mele ŋubia na mí egbe be ele ŋgɔ na mí le naneke me. Ne ele ŋgɔ na mí le xexe me nuwo me la, míele ŋgɔ na wo le dziƒo nuwo me. Ne nye anyigbadzi kesinɔtɔ la, Maƒo adegbe na be míawo hã míenye gbɔgbɔ me kesinɔtɔ, yes. Kristo me ƒe kesinɔtɔ. Yeah. Ne Yesu va egbe la, mm. míawo míabɔbɔ nɔ zikpui wuieveawo dzi. Yeah. Ye nye míaƒe kesinɔtɔ nyenye. Menye anyigba dzi ƒe nuwɔwɔ ƒe kesinɔnu o. Hmm? Yeah. Ate ŋu xexea ƒe nu sia nu anɔ asiwò egbea. Mm -hmm. Gake Mawu bena, Gbeƒãe nèle ɖeɖe nam o la, nyateƒe mele eme o. Yemedɔ wò o. Eye enye ya bena, egbe la, ame sia ame ate ŋu atra ye ko ɖa aƒle pastor tɔ la, ne ado koti ɖe edzi ko la, Mawu eyɔe. Mawu yɔe. Ye Yohana tsɔ Biblia ɖe asi. Vɔ nyagbe yi ne le gbɔgblɔ la, mɔ be ye metsɔ nyagbe ya tsɔ de asi na wò. Menye ye dɔ bena nava gblɔ nya ye me dɔ o. Agbe me mɔ aɖe koe xaxa de o. Ye hã nekpɔ bena Mawu dɔwɔlawo le gakpɔ to Mawu nya gbɔgblɔ me ta, ye hã yage ɖe field ya. Kpɔ be yemedɔ o.
Gake wolé du tsɔ. Gake wolé du tsɔ. Afɔgɔme di na wo. Wole du ƒu. La ɖe ye wogblɔ. Egbe ya ŋutɔ mesẽ gɔme o. Mm. Nu yi gblɔ wòle menya o. Ne mele lɔgbagbe gblɔ vivi la la menya be lɔgbagbe gblɔ me. Eye lɔgbatɔwo katã abe siame nɔ lɔgbakpɔ la mm. anya bena egbe ya lɔgbagbe. Ne kablegbe do me la, enya be kablegbe. Mm. Eye ewo ya ebe dziƒo gbe ɖe tɔgbuiwoe nɔ dziƒo afi. Tɔgbuiwoe nɔ dziƒo afi.
Aha.
Eye zina koko ɖe no yina kaka

eye eyi gbɔgbɔ kɔkɔea ɖi va ɖe ame wuieve mawo dzi la, wometsɔ womegblɔ gbea le dziƒogbe o, ke wogbɔ gbea le anyigba dzi gbegbɔgblɔwo katã me. eye Etiopiatɔwo so degbe, yeah. Egiptetɔwo so degbe, yes. ame sia ame nanya bena egbe yi woagblɔ ye woase gɔme ye woawɔ ɖe edzia, yeah. egbe mawo katã ye wotɔtɔ ŋlɔ Biblia ɖe gbegbɔgblɔ katã me, bena woate ŋu agblɔ Mawu ƒe nya le gbegbɔgblɔ ɖe sia ɖe me, menye le rababababa me o. Gbɔgbɔ kɔkɔe ɖi va le Pentekoste ŋkekea dzi, eye wòle abe dzo ƒe aɖea, eyi gbee woatɔ ɖe gbeƒã Mawu ƒe nya, eƒe gbɔgbɔe ɖi va, ye wòna ŋusẽ du ɖeka me tɔwo bena woate ŋu agblɔ mawunya le gbegbɔgbɔwo katã le anyigba dzi me, ame wuieve, gake woto ŋu ma gbegbɔgbɔwo katã ɖe xexea me gbegbɔgbɔwo katã nu, ye nye gbɔgbɔ kɔkɔe yi va. That's the spirit of the Lord. Gake egbea, ame yiwo Mawu medɔ wa, Hova blamed gbɔgbɔ kɔkɔea to an extent be ne yi gbedoxɔ mea, ne mèto ŋu gbɔ riba bashakala o kɔa, ekema be gbɔgbɔ kɔkɔe mele eme o. Yehova blamed nuawo katã bena egbea ye nye gbɔgbɔ kɔkɔea. Ye trɔ zu tsɔtsrɔ̃, yeƒe dziku ye Mawu tsɔ gbɔna na gbeƒãɖela yawo katã.
Ya. Xlẽ nu yo. Nyemegblɔ nya aɖeke na wo o. Mɔ be yemegblɔ nya aɖeke na wo o. Hafi wolé du tsɔ. Ɛɛ. Ke woyi ɖaɖe gbeƒã gbedasia. Ke wova le amewo ble le yi. Ekpɔa. Wova le amewo ble. Tɔ te ne Mawu ne dɔ o la. Ne Mawu dɔ o la, atsɔ nya tsɔ de wò nu me. Ya. Yehowa atɔ nye atɔ de wò nu me. David ƒe abe ke wò nu baa ne made nu eme na wò taŋ ke wò nu baa. Ne Mawu dɔ wò la, atɔ eƒe nyatɔ de nuwo me ba kpankpankpankpankpan. Mehiã be nàde suku hafi anya Mawu ƒe nya o. Wòmayi ava srɔ̃ Biblia le teƒe aɖeke o. Wòmayi Bible school o. Ɛ? Nu ka gblɔ ale Petroa mede suku kpɔ o? Nɔviawo mede suku o. Tɔƒo ko wokpɔ le la. Atsiaƒu to ko kpɔ Yesu be dze yonye me, ye wodze yo me. Womewɔ kɔs aɖeke o, ah. womewɔ digri aɖeke o, ah. womewɔ tiori aɖeke o. Ah. Practicals ko wonɔ Yesu yo me, ye wotrɔ zu nuteƒewɔlawo kple nyateƒetolawo na xexea me. Petro mede suku o hafi wòfɔ ame kuku o, wòfɔ Tabita o. Ao! Signs and wonders la mele suku dede mo. Preaching the word of God la mele suku dede mo. Eya ta eyi Yesu ge ɖe Yerusalem gbede la, ebe, Ɖe ŋka Yesaya ƒe agbalẽ ta bla de vo ɖeke, be, Yehowa ƒe gbɔgbɔ le dzinye, esia ta wosi ami nam ɖo amemadesukua, Farisitɔwo ƒe agbalẽfialawo be, Hɛ! Fika mee ate sukua le? Fika, fika, gbekagbo va anyigba dzi? Ne Yehowa dɔ wò la, edɔna ame kpakple ƒe nya, eye wòtsɔna nuteƒekpɔkpɔ tsɔ kpena ɖe nya ŋuti bena ne le dɔ wɔ la, ato vovo sã. Xlẽ nu mi ɖo. Gake nenye ɖee wole ɖee wode aɖaŋu kplim. Ɖee ɖee wote ŋu de aɖaŋu kplim.
Anye ne woate ŋu aɖe gbe aɖe gbeƒã nye gbedeasi na nye dukɔ. Ɖe wobɔbɔ wo ɖokui nam bena madɔ wo la, ekema matsɔ gbeƒãɖeɖe ƒe gbɔgbɔ tsɔ de wo si, ye madɔ wo, eye woate ŋu ava gblɔ nyateƒe na xexea me. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ, mm. trɔ va Yesu gbɔ la. Ne di be yeanye gbeƒãɖela nyui la, mm. bɔbɔ ɖokuiwò na Mawu la. agbugbɔ tsɔ nya la tɔ de wo nu me la.
Amen. Eh? Mm.
Ne kukɔ, ne kukɔ na, ne trɔ va Mawu gbɔ la, Mawu atsɔ eƒe nya si ke nye dzo la, atsɔ tɔ nu gbɔ na la, aɖe kukɔkɔ ƒe eh, gbɔgbɔ ma ɖa, eye natrɔ zu gbeɖuƒaɖela nyateƒetɔ kple nuteƒewɔla. Iyo. Eye anye ne woaɖe as, anye ne woaɖe asi le woƒe agbe vlo nɔnɔ nu. Anye ne woaɖe asi le woƒe agbe vlo nɔnɔ ŋuti. Èkpɔa? Agbe vlo, woyɔ nu yi wɔ mí le egbea, le anyigba dzi, be míetɔ le Mawu dɔwɔla, e, Mawu kpɔe bena kɔnsɛte, agbe vloe. Nyateƒe toto ɖeke mele eme o. Hmm. Mawɔe matsɔ ɖu nu. Yeah. Mawɔe matsɔ kpɔ kesinɔnu. Mm. Mafia bo mabla moto me ne kesinɔnu ne nasi nye. Mm. Abe yae nye agbe vlo yi mi lɔ ɖe ta tsɔ de mawudɔa me tsɔ ge ɖe xexea me tsɔ le gbeƒã ɖem. Mm. Ehe.

Mawu teƒe ɖeka kome teƒe ɖeka nɔla kome nyea? Biabia ye mawo le nye kplakple wò bia. Meya ame ɖeke bia ne le wɔame le nye kpɔm. Wale yi le nye gbe sem le fia nye ya. Mawu be ye le nye kpakple wò bia se be Mawu si ke nɔna teƒe ɖeka koe ye nye lo alo ye kpɔna nu le afi sia afi ma hã. Ele gbɔ, ele gbɔ nye. Bu wò kɔnta ne nàkpɔe ɖa. Aha.
Yehowa be, Mawu be, Ɖe ame aɖe ate ŋu ave ɖe lalaƒe eye nyemate ŋu akpɔe oa? Miabe
nadzekpakplo mia ɖo ŋuti. Ebe ɖe nuwɔwɔ aɖe, amegbetɔƒomea aɖe Gbɔgbɔ aɖe ate ŋu abe ɖe teƒe ɖe yeye ye mawo ye mate ŋu akpɔe o mahã. Biabiae, nɔvi lɔlɔtɔ li míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Te ɖe mawo di. Ne wɔ ɖeka kple mawo la, biabia ya ate ŋu aɖo eŋuti kpuie ɖe. Mana nànya bena Mawu la ye nye wò ŋɔtimegbɔgbɔ, ye nye nye ŋɔtimegbɔgbɔ. Ta afi sia afi ye nèʋãna yina gbɔna la, nànya be Mawu le yi le gbɔgbɔ kpakple wò. Nu mawo le be nànya. Mawu nye nu yi le dodo tso wò ŋɔti me. Ta fi sia fi kple teƒe sia teƒe naɖo ne ʋe nu ma do go koa evɔ. eƒa ne electricity tɔ o si dzɔ ne mi le yi kakaka no tsi dza enya yi yina hoo ta ne mawu bena xɔ ŋuti me ma kɔa hoo di. Ne mekpɔ kɔe o la, ɖokoa nɔ yi fi sia fi aɖo ʋulevi ayi asia me atrɔ gbɔ va te me aɖi ta ayi yovo de ava mekpɔ kɔe o. Gake ne gbenya lɔe le eme ya kɔa, hoo koe nyina. Edɔa me pete koe nyɔ eka enyɔna yibɔ. Elabena nui nye kekelia, nui nye agbea, le zã si la, woɖa agbea ɖa le zã si ta, zã trɔ zu yibɔ. Eya ta nye ne manye bena Mawu, biabia yi Mawu bia, ele be ɖo eŋuti na Mawu, Mawu ele afi sia afi, Mawu afi sia afi nɔlae nenye. Mawu, nuwo katã kpɔlae nènye. Mawu, nu ɣaɣla ɖe sia ɖe kpɔlae nènye. Ame aɖeke mate ŋu aɣla le ŋkuwò me o. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo me, wò amee le nye kpɔm, wò amee le nye gbe sem le fianyia me le nana nànya bena Mawu afi sia afi nɔ la eyae le mía si. Eya ta míae bena fi sia fi si ke nèbe ɖo, nu nyuie ɖe sia ɖe nèwɔ la akpɔe, nu gbegblẽ ɖe sia ɖe nèwɔ la akpɔe, eye wo nèsusu ɖe tame hã anye. Hafi wo ŋutɔ nava yi ewɔƒe. Miyo.
Ɖe nyemele afi sia afi le dziƒo kple anyigba oa? Biabiae.
Ne edze si Mawu le nyaa me la, nya ma ƒe ŋutiɖoɖo mesesẽ kura o. Mawu le dziƒo, Mawu le anyigba dzi, Mawu le afi sia afi. Eya ta ne le Mawu ya tɔgbi ku subɔm la, ele be nasubɔe kpakple vɔvɔ, mhm. nasubɔe le nyateƒe me, natsɔ nyateƒe bla wò aliwo dzi bena nanya viviti ɖa le wò Kristo gbenɔnɔ bliboa katã me.
Mawu ma le mía si. Mhm. Mawu ma ƒe ŋugbedodo lala mí le bena yele tɔtrɔ ge ava anyigba dzi zi evelia yeava kplɔ ame yiwo katã dzra ɖo ame yiwo mezɔna sakasaka o ame yiwo nyagblɔɖila alakpatɔ yiwo meblena o ame yiwo dona nukpɔna hafi wɔna la yeava kplɔ woadzo ekame nele meyamesiame ko nekplɔna se la Mea be same ko ne yɔna be man of God wa. Be ale man of God wo kplɔ bo, wo gba o, wo tsaka o, wo gble dome na wo le agbe wa me. Me gate wo le vivi ɖe eke sem le wo mawo subɔ subɔ ƒe agbe me. Ya ye wɔ be na ne efɔ be ya yi church kura kuvia le wo. Gbe gbe me to kpɔ gava ƒle nu le church la me to le yi go. Na be na nuƒeƒle le gbedoxɔ me trɔ zu competition. Nuƒeƒle le alakpa nufiala yewo gbɔ la etrɔ zu dɔ. Gbe sia gbe gbetɔ le wɔwɔm. Yidzo.
Yehowa ye gblɔe. Abe ka ye gblɔe?
Yehowa. Si nya ya ne mi le gbɔgbɔ keke ma amewo le dziku kpɔ le miawo ŋu. Ne mawo le nuƒoƒo kɔ le dziku kpɔ le mawo ƒe nyawo ŋu. Wo nu kae le ŋubiã na mi? O nu kae ɖeka ɖe dzi be míate ŋu akpɔ le ŋuti o? Ye wòabia ŋu na mí be mele mía si o. Ne mele mía si le anyigba dzi o la, ele mía si le dziƒo.
Elabena míawo mí medzrana míaƒe ŋuti míaƒe kesinɔnuwo ɖona le anyigba dzi o. Míedzana gbagba bena ne woayɔ mí be kesinɔtɔwo la, woayɔ mí be ɖe dziƒo ƒe kesinɔtɔ. Yes. Mese gbeƒãɖela siwo le gbeƒã ɖem alakpanyawo le nye ŋkɔ me le gbɔgblɔm be, Meku drɔ̃e! Drɔ̃e meku! Ɣekaɣie gbeƒãɖela mawo adzudzɔ alakpadada? Abe gakea mee alakpatɔ yiwo woadzudzɔ woƒe figbenɔnɔ yawo? Gakame woadzudzɔ alakpadada, gakame woadzudzɔ ahatsokaka, gakamee Yesu gbɔna. Trɔ dzime kaba bena eme ne wòava nyo na wò, ne ŋu megava kpo. Trɔ dzime. Ame siwo bua alakpanyawo ɖe woa ŋutɔ ƒe dzi me. Ekpɔa, abe ame yawo la menye gbeƒãe tso Mawu gbɔ woɖena o, ke boŋ wobuna alakpanyawo ɖe woa ŋutɔwo ƒe dzi me. Nui wokpɔ, nui wosusu to dzi me. Eya ta ne wogbɔna la, wolé na ŋku ɖe wò zɔzɔme kple ame yi nyenye kple nu yi nèdo ŋuti hafi woado asi ɖe ŋuti hafi woaka ga na wò. Mm. Woakpɔ nu yi tɔgbi ku nètɔ ge ɖe woƒe ŋkume la hafi woagblɔ na bena Yekpɔ be, mhm. yekpɔ be, Mawu be ye negblɔ na wò be, mm. wò nɔnɔme kpɔgɔ gbɔna, mm. hafi woatsɔ woƒe nya tsɔ gbɔ na wò. Ekpɔa, klonividzo. Ame siwo buna be yewo yewo na nye dukɔ na Ame siwo buna be yewoana nye dukɔ naŋlɔ nye ŋkɔ be tso mm. drɔ̃e siwo wokuna helĩna na wo nɔewo la me. Ya ta ne le nya ya gblɔ na wò la, eŋutɔ etrɔ wò susu be na a powerful man of mm. God. Ta eŋlɔ God ya ŋutɔŋutɔ be, eŋlɔ Mawu nya ŋutɔŋutɔ be, eŋlɔ nyateƒea ŋutɔŋutɔ be, ta wokɔe ko be na, mm. ee, wòe nye Mawua boŋ. Megbe o la, Mawu bubu aɖeke megali o, ta womegate ŋu xɔna nyaa ŋutɔŋutɔ o, ke woxɔna wò numenya, amea ƒe numenya, tsɔ amea ƒe numenya tsɔ ɖɔlina Mawu ƒe nya, eye woɖona dzi ɖe ɔsɔfoa boŋ ŋuti wu alo prɔfetia boŋ ŋuti wu be woaɖo dzi ɖe Mawu ƒe nya ŋuti.
Abe ale si wo tɔgbuiwo gɔ̃ hã ŋlɔ nye ŋkɔ be hetsɔ Baal ɖo eteƒe la ene. Ya.
Mina gbeƒãɖela siwo ku drɔ̃e la nali eƒe drɔ̃ewo. Alé eƒe drɔ̃ewo la abe ale si wòlia drɔ̃e ene, wolia drɔ̃e ene. Gake ame si, ame si se nye gbedeasia la, mhm. neɖe gbeƒãe le nyateƒe me. Evɔ, ebe ame yi va kple Mawu ƒe nya la, negblɔ Mawu ƒe nya. Mhm. Mègava tsɔ nya bubu aɖeke kɔ de Mawu ƒe nya me. Gblɔ Mawu ƒe nya. Nàdzudzɔ. Mekpɔ be, mese be, enuya ƒe abe dzudzɔe. Abe alei míawo míele nya xlẽ tso nyagbalẽa me. Mí mele afaka tso susu me. Míele xe te na bena Yehowa ƒe nue gblẽ. Ebe ne ɖe gbeƒã nyateƒea, ɛhɛ. Ɖe woatsɔ gbe asɔ kple loa? Gbeɖe, gbeɖe, gbeɖe o.
Egbe ma te woasɔ kple lo. Ɛɛ. Yehowa ye gblɔe. Ame kae gblɔe?
Yehowa. Egbe ta si ame ne mikɔ yi xexea me ma. Nu yi Yehowa gblɔ la, eya be miakɔ yi xexea me, miakɔ va na amewo. Mm. Menye be nu yi wose woe bu ɖe tame a. Ye Yehowa ye gblɔe. Mm. Ta miawo miegblɔna nu yi Yehowa gblɔ la, ye miegblɔna, ye mietsɔ yina ɖe xexea me. elɔ̃ exɔe o, mekpɔe o, meka mí o. Ɖeko wodɔ mí bena míayi ava gblɔ nya ebe ame si xɔe se la, woaxɔe ɖe agbe. Ame yi mexɔe se o la, woabu fɔe. Menye nyee abu fɔe o, Yehowa ŋutɔ bena ne mete ŋu xɔ yeƒe gbedeasia dzi se le anukware tɔ nyenye me o la, ekema etrɔ zu ɖikela, woabu fɔ.
Yehowa be,
Ɖe nye gbedasia mele abe dzo ene,
gale abe zu si gba agakpe gudugudu la ene oa? Abe ɖee Yehowa ƒe nyawo ƒe gbedasia ɖe mele abe dzo ene, wògale abe zu ene, wògbana nuwo o mahã? Eya ta ne míele nyateƒea gblɔm la, Àkpɔ be ame yiwo katã le zɔzɔm le viviti me eye womelé nyateƒe me ɖe asi o la, wobuna bena míele yewo ƒe ayemɔwo gbã. Eya ta woawoe hona aʋa tsɔna nya ɖe mía ŋuti, nɔa didi bena yewoagblẽ mí, yewoa, yewoatsrɔ̃ mí, yewoaƒo mí kple kɔ, yewoawɔ nu ya, ɛhɛ̃, Elabena nya la edzo nye, ne le dzodzo la, ne le dzodzo ele nu fiam, ezuo nye, wòle nu gbegbewo gba nya mawo nya gudugudu, nu yi mele nyateƒe me kɔ la, mm. enya gbanɛ. Edɔ ma wɔ Mawu le to míawo mía dzi, mm. ye wɔ bena futɔ geɖewo mm. woƒo xlã mí. Futɔ geɖewo le tsɔtsɔ gasiagame elabena ne mèle nyateƒea me o hafi mateƒea le dodo koa, ekema nyateƒea trɔ zu wo futɔ. Ebe o ŋutsu ma le dɔgble na mi le. Maɖewo ne ɖe asi le ŋutsu ma dzi. Gbegbe yi le le getu dzɔ, gbegbe yi le ƒo getu dzɔ, elabena Mawu nya le nu gbam. Ebe zu wònye. Mawunya le nu fiam, ele, ele nuwo fia, ele alakpadada fia, ele alakpagbadada zu, ele gba. Mawu ƒe nya. Oh, elololo, ao Mawu ƒe nya, a etre akɔlo, mebe Mawu ƒe nya, ae elololo, ao Mawu

Kpe nui o nye ŋuti. The word of God. Nui Mawu ƒe nya nye. Eye Yehowa ŋutɔ ƒo nuƒe na yeƒe nya le abe dzo ene. Eye ƒe nya le abe ezu ene. Eya ta ne Mawu ƒe nya le dodo mm. ye menye egli tete o la, ele be ne nɔ nu fiam ne wòanɔ nu gbam. Mm. Alakpadada ele be negbe, aye mɔwo katã ele be negbe, eye nu sia nu si ke menye nyateƒeo la, ele be dua ne fie ra. Aʋayi mawo ƒe nyawɔna le anyigba dzi enye ya. Eya ta, abe nɔvi xɔsetɔwo ene. Míete yina ɖe míaƒe program ƒe nuwuƒe eye míagayi edzi le Mawu ƒe nya ƒe ŋusẽ nu le ɣeyiɣi bubu. Eya ta míabia tso míaƒe hostiawo si be míawɔ mí ɖe ametɔ. Ko ne mia tɔ agbe be subɔsubɔ atɔtɔ va no. Amen. Amen. Kple ɖo. Eya ta.
Eya ta. Kpɔ ɖa. Kpɔ ɖa. Metsi te ɖe gbeƒãɖela siwo fia nye gbedasia le wo nɔewo nu la ŋuti. Ekpea. Mawu be ye tsi tre ɖe gbeƒãɖela yiwo katã kpana nya gblɔna. I saw a short woman. Abe ye tsi tre ɖe ŋuti o. Ame yawo katã xɔna vision madzemadzeo. Mawu be ye tsitre ɖe ŋuti o. Ebe ye tsitre ɖe ŋuti o, menye nye tsitre ɖe ŋuti o. Nyemenya nu yi le asi o eye nyemakpɔ wòaɖi awu na matsitre ɖe ŋuti o. Nyemenya nu yi wɔm nèle. Eye wòtso Mawu me eye nyemate ŋu awɔ. Ke nu sia nu yi metso Mawu me ya la, medzrom le ŋuti o be makplɔe ɖo alo makpɔe hã o. Yes. Yehowa be.
Mawu be.
Kpɔ ɖa.
Kpɔ ɖa. Metsi tre gbeƒãɖela siwo ɖea gbeƒã woawo ŋutɔwo ƒe nya. Eye wogblɔna kple woƒe aɖe be, Yehowa ye gblɔe la hã ŋuti. Ekpɔ abe yetsi tre ɖe ame siwo katã ɖea gbeƒã woa ŋutɔ ƒe nya, woa ŋutɔ ƒe susu, woa ŋutɔ ƒe nukpɔkpɔ, woa ŋutɔ ƒe tamebubu, ye woɖena gbeƒãe, dana alakpa ɖe Mawu si bena, Mawue gblɔe. Alo Mawue ɖee fiae. Mawu be yetsi tre ɖe ŋutiwò, nɔvi lɔlɔ̃tɔ busu wònye ne Mawu netsi tre ɖe ŋutiwò le agbeya me. Hmm. Ne Mawu ƒe dɔmedzoe nekplɔ wò ɖo le agbeya me. Trɔ dzime kaba, dzimetɔtrɔ ƒe game nye ya. Hmm. Eyi mɔnukpɔkpɔ kpɔtɔ le asiwò bena Yehowa ƒe dziku mexlã nu ɖe wò la, ekema trɔ dzime. Amen. Bena eƒe lɔlɔ̃ kple nublanuikpɔkpɔ natrɔ akplɔ wo va eƒe akɔfafa la gbɔ. Trɔ dzi me. Wue nu le dzi ɖa kple ɖo. Yehowa be.
Mawu be.
Kpɔ ɖa.
Kpɔ ɖa.
Metsi, metsi tre ɖe ame siwo ɖea gbeƒã alakpa drɔ̃ewo la ŋuti.
Wòkpɔ ale yi Mawu kplɔ ame vɔ̃ɖi ɖoa? Ya. Megble teƒe aɖeke da ɖe anyi o ɖo. Ame yi me ku drɔ, vɔ eva le alakpa drɔɛ li bena ya tsɔ tsɔ xɔ galama ɖe si. Ne wa tɔ a kpɔ be Mawu ƒe ame yi nye, yes I believe, yes I receive it, yes I, ebe ye tsi tre ɖe eŋuti o. Wa me ƒe drɔɛ kple vision wo, amewo le gbɔgblɔ I receive, I receive, ebe yi tsi tre ɖe eŋuti o. Wa me yi le receive, I receive, agbɔ, tɔwo gbɔna, eva, adjava se, ne mie trɔ va. Le míaƒe next program me, yeah. ava se bena wame received alakpa, alakpa, alakpa, mm. ava kpɔ nu yi ma wogblɔ ɖe yeah. wati. Nye le agbea me ɖe, do nu kpɔ sia. Yeah. Do nu kpɔ. Mm. Hafi na dza asikpe ƒo ɖe nuwo ŋuti. Yeah. Lɔlɔtɔ.

Eye woƒe draulili trɔna yeƒe dukɔ ƒe susu, ye wokplɔna alakpa ɖo la, Mawu be yetsi tre ɖe wo kpakple ekpɔla hã ŋuti. Nanya bena menye ame yiwo le mia ble ɖeɖe da ko wɔ ame yi ble nèle, ye nèkua vo, mète ŋu do nuwo kpɔ, ye nèxɔna beble gbɔgbɔ ɖe nyateƒe gbɔgbɔ teƒe la, Mawu be yetsi tre ɖe wo hã ŋuti. Eya ta kpɔ vie natrɔ dzime le zaya me. Ame le nye gbe sem. E, Mawu be menye ameble la ɖeɖe da ko. Bu ame yi wole beble ye me to ŋutɔe kpɔ ye nekplɔ ye ɖo sukusukusuku kɔ yina ebe ye tsitre ɖe wo hã ŋuti. Ye matsɔ ke o. Mhm.
Kple woƒe adegbe ʋuʋlu ƒoƒo me. Yes. Evɔ la, Evɔ la, nye medɔ wo. nye medɔ wo.
Mawu le ɖokui ɖi fɛn la. Abe yemedɔ dukɔ ya, ame ya yemedɔ wo o. Ɛhɛn. Eye nyemeɖe gbe na wo be woayi hafi o. Nyemeɖe gbe na wo be woayi hafi o. Nyemeɖe gbe na wo hafi wo ŋutɔwo tsɔ wo ɖokui lɔ ɖe nu le yi luu o.
Ɛhɛn. Eyata. Eyata. Womeɖe vi aɖeke na dukɔ sia kura o. Yehowa ye gblɔe. Amen.
Eyata womeɖe vi aɖeke na dukɔ ya, womeɖe vi o, vi ɖe mele wo ti o, womewɔ dɔ na Mawu o, ɔdɔgu, wowɔ dɔ na wo ɖokui, wowɔ dɔ na wo ɖokui, wokpɔ ga na wo ɖokui, wokpɔ kesinɔ na ɖokui, gake womeɖe vi aɖeke o. Nɔvi lɔlɔtɔ, ame si to se nu le na, nese nu si ke Yehowa ƒe gbɔgbɔ. Mm. de asi na eƒe avu bena wòatsɔ de asi na xexe bliboa katã. Míawo hã míele eme. Hmm. Mena nènya xoxo bena ame yiwo ƒe gbe hmm. nèse le teƒe ya le fianyi ya hmm. ye nye Chief Apostle Festus Kɔŋa Afari, founder and leader of Pentecostal Ministries International. Kple Rev. David Mawusi Afare. Mawu neyra mi. Amen. Ne wòado ŋusẽ mi. Amen. Eh, nenye bena ehiã mi eye bena yease nu gɔme yeatrɔ ɖo nu gɔme mm. alo yeatrɔ ɖe nya me mm. yease mía ŋkɔ nyui ɖe ne míanɔ zɔzɔ to nyateƒe nufiafia me la ese nɔmbawo ɖa